Yy, mae yna foi arall o Gnarfon, dwi'n gwybod sydd wedi gwneud wbeth tebyg i hwn. Mae rhaid bod o wedi gorau blagio i ffordd o gwmpas Ewrop. So mae hwnna'n rhyw fath opsiwn, so sa'n ni'n gallu mynd i ffeindio fo. Ac a gair o fo hefyd. Yn y gorffennol, mae pobl wedi iwsio dychymyg nhw yn rili dda. Er enghraifft, oedd 'na fel cwpl 'ma oedd wedi dreso lan fel magicians ac aethon nhw i New York am ddim. A'r un mwya amazing, oedd 'na criw o dyrym ath gasio e-bost Richard Branson a aethon nhw i Sydney am ddim gyda Virgin. Sweet. Ar ôl trio cael gafl arno fo drwy'r dydd, mae Iwan wedi dod i Gaernarfon i gyfarfod Gareth Murphy, boi efo profiad o deithio ar ddim. Ti dipyn o foi ar fatha trafeilio fela efo dim llawer o bres. Ia ia. Pa wledydd nest ti fynd i? I gyd.
Belgium, Netherlands, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmarc a Czech Republic. A does 'na ddim plan iddo fo gwbl e, odd ddim yn gwbod lle o'n i'n mynd i fyny yn e. Ti'n gallu mynd i fyny i Greece jyst lle bynnag ma'r boi yn mynd â ni eto ch'meddwl? Ie.
Jyst campio mewn bush ne' wbath lle bynnag. Oce.
Aye.
Yym sud oddach chdi'n trafeilio a fatha yr am ddim 'lly? Y main thing hitshheicio ie. Ond mae'n gallu fod yn knackering ia, cos ti'n ochr lôn am oriau am byd ia. Bo weithiau ti'n cael lift mewn pum munud, ti'n cael drop off a ti'n cael lift eto mewn pum munud. Mae'n just luck of the draw ia. Weithiau gen i jokers fyd ia, maen nhw'n stopio arna chdi ia. A ti fatha cael bagsti rhedeg atyn nhw ia, ti'n mynd atyn nhw a maen nhw'n mynd off eto. Alli di efo un bys fel'a ti'n gwbod. Brilliant.
Ges di hynna'n digwydd i chdi? O a few times.
Yn Cymru ia. Dim yn gymaint yn Ewrop.
Deud lot am y gwlad yn Eryri yndi? Aye. A be' amdan Drykers? Dwi'n meddwl myth dyna sydd. 'Dyn nhw ddim yn pigo chdi fyny o gwbl de. Ti'n gallu mynd i petrol station efo dim a gofyn wrthyn nhw a neith nhw ddim deud o. Ma' hynna un plan lawr dy draen i fi Vicky. Wel ella gei di lwc.
Faint o hawdd 'sa chdi'n meddwl fysa fo i fi gor'o' fynd i rywla mewn 52 awr a dod yn ôl? Dwi'm yn gwbo os ti am gadal Prydain. Yy dwi'm yn gwbo ie. T'mo' gorfod dips da.
Ond oedd o'n deud bod 52 awr yn ofnadwy o ambisiys a iddo fo ddeud hynna, tibod mae o 'di bod yn trafeilio o gwmpas Ewrop ar ddim math o budget ac iddo fo ddeud hynna mae o bach o knock i fi rili. Knock i Iwan!
Ond mae gan Cara syniad. Sal. Fi'n meddwl dylen ni gael cysylltiad gyda yym un dyn sydd 'da helicopter yn Gogledd Cymru. Yym, efalle mae'n counter-productive i fyn' i Gogledd i ga'l helicopter, ond 'falle ddim achos unweth bo' ni yn Gogledd Cymru, allen ni jyst fyn' ar y helicopter wedyn a mynd dros môr neu dros tir. Gweld? Ma' 'da ni'r opsiwn hwnna. Fi ar wefan Peter Saunders Trust, a fi myn' i roi ring i nhw i weld os allen nhw ga'l helicopter neu unrhyw beth o gwbl i ni, ok? Mae'r Peter Saunders Trust yn adnabyddus am hybu ragoriaeth a menter. He'll know what I'm on about.

Oh good.
Sai rili moyn dweud clwydde ond fi'n meddwl bod e'n necessary a ma' fe'n neud pethe myn' lot yn gloi. Ach. Gloi. Gloiach.
Ar ôl cyfarfod cyflwynwyr Radio Cymru ddoe, mae Iwan nôl ar gyfer ei slot yn y stiwdio.
Reit dwi 'di dwi 'di sgwennu bach o jingles iddyn nw. Nath ofyn i fi sgwennu jingles achos ma' nw'n mynd bach o bres i fi. So i justifeio am y pres oedd e'n fi sbinio jingles. Ma' wnna'n awful ond 'na fo ia.
Dw i heb glywed y gân. Ray oedd y band. Fel mae'n digwydd bod, mae Iwan Fôn canwr Ray efo ni. O mlaen i fan hyn rŵan dwyt ti? Dw i'n dod yma heddiw 'ma
i ofyn i bobl Cymru, bobl neis Cymru, gofyn iddyn nhw os ydyn nhw'n mynd i rywle yn Ewrop neu os da chi'n mynd o Gaerdydd i rwla ac efo lle i dri o'n ni. Tri?
Tri o'n ni. Nes di'm deu hynna.
Be ti newydd ddisgrifio i mi wan ydi un o'r scams mwya dwi rioed di clywad amdano fo yn fy mywyd o'r blaen. Ti di gweld ffilm Catch Me If You Can? Ffilm da.
Ffantastig. Yndi.
Ti'n cofio be o'dd o'n neud? Cocsio bod yn beilot. Smalio bod yn beilot.
Ac o'dd o yn nath o brynu siwt peilot do? Ia. A neud a yym fforgio

Yn well na peint, yn well na dy ffrindiau, yn bwysicach na dy deulu, yn well na dy fodan a S4C. Sioe Tudur Owen.
Mae'n mynd i fod yn isio mynd mor bell a fedrith o Gaerdydd yn y dyfodol agos a mae angen eich help chi. Os da chi yn crwydro i Ewrop efo car moethus neu os da chi'n berchen ar y gwmni awyr ynnau, Mi fysa Iwan yn falch iawn o glywed ganddoch chi.
Tro nesa ar y lle! Mae Tom basically wedi cael ticket i Portsmouth am ddim. Aww!
Slag bach! Sbia arnyn nhw! Maen nhw'n gafal rownd ei gilydd! Aww! Maen nhw'n pisio fi off! Absolute piss take.